Agu nyɔgbo gã presbyteria nyanyuie hame ŋuti nya dzi yiyi. Aha blaeve vɔ adrelia nɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃ gbe gbe sia gbe. Gbe, gbedoxɔ yeyea tutu katekiste agbenu na wotrɔ asi le gbedoxɔ si li hafi wova nu la ale. Ena wotu. mɔ gã mɔ gã ɖeka ko si nɔ xɔa ŋu le eƒe ʋetoɖoƒekpa dzi la eye woɖe mɔ yeye eve suea ɖeka ɖe anyiehekpa dzi. ɖo ɖe vɔsamlekpuia dzi kple gã ɖeka si amehahoa ato age ɖe eme le dziehe kpa dzi. Emegbe la, wova kpɔe be xɔa megale amewo sum o eya ta woɖo tame be woatu yeye. Enumake dukɔa yi ɖalɔ ke le kloe tɔsisi me va. kɔ ɖi. Hame la ƒle simiti eye wode asi blɔkimeme me. Ale wome blɔki abe tɔn eve alo etɔ̃ ƒo ƒu ɖi hafi katekist Emmanuel Agbenudzo. Le katekist Yosef Adenyo si nye ame evelia va le Agbenu yome ƒe anyinɔɣi la, Wodi be woayi dɔa dzi eya ta woɖoe be hametɔ ɖe sia ɖe nanɔ fra ewo alo biye eve dzɔm kɔsiɖa sia kɔsiɖa. Wodze ga sia dzɔdzɔ gɔme nyuie gake meva yi edzi o le ŋiŋli si va ɖo katekiste la kple hamea dome ku ɖe gaa. ŋudɔwɔwɔ ŋu ta. Nu si kplɔe ɖo koe nye be ame amewo va de asi blɔki la fifi me. Ŋe si va susɔ lae wotsɔ tu dzodoƒe si li fifia la. Tso ƒe akpe ɖeka alafa asieke bladre-vɔ-ɖekɛlia me la, Aƒetɔ Yosef Atukwadzo kple. Tea Sit Atukwadzo si nɔ ablotsi ɣemaɣi la de asi kpekpeɖeŋu didi na kpekpeɖeŋu didi me na hamea hena gbedoxɔ dɔ la. To Mawu ŋutɔ ƒe amenuveve me la, Germani hame abe abe blatɔ̃ ene siwo woɖo nubl e nubiagbalẽ ɖa le la dometɔ ɖeka ɖo eŋu le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaadre vɔ enelia me be yeakpe ɖe hamea ŋu. Eyae nye Evangelist Reformierte Kirchen Gemeinde le Hannover. Ewɔ ɖe eƒe ŋugbedodoa dzi enumake eye ga si woɖo ɖa zi gbãtɔ va na hamea le ɖasiami me alo August ƒe enelia le ƒe ma me. Kpatakpata hamea wɔ ɖoɖo ɖe dɔa ŋu eye wode asi ewɔwɔ me. Wotsɔ gliɖoɖoawo na xɔtula gã Aƒetɔ Yosef Sokpo tso Lome, ame si wotia tso xɔtula ene siwo nu wote se ɖo la dome, wote se ɖo la dome. Hamea ŋutɔ tsɔ asidɔ kpe ɖe eŋuti kple vevidodo kpakple dzidzɔ. Asidɔwɔƒe gãtɔe nye be eya ŋutɔ yi ɖe afɔ kpe le gbe me va kɔ ɖe mashini kpoa kpo dzi azã hegba keŋ wòzu kpekui abe ŋu enyi va se ɖe ewo ene. Ale womeƒle kpekui aɖeke na gli ɖoɖo o negbe. exɔa gbã yi ko. Le ʋe ma ʋi la, wova kpɔe be ehiã be woaɖo pilawo ɖe xɔa me. Kpekui si hiã na pila mawo la koe wotsɔ gaƒle. Asidɔ bubuawoe nye kelɔlɔ. xe xɔa me ƒe anyigba kple edo ɖeɖe na tsi xɔƒe alo tanki si wova tu ɖe xɔa nu la. Dukɔ bliboa menye Kristotɔwo ko o kple katekiste si nɔ hamea nu Aƒetɔ Samuel Kodzo Ahiãyibɔ kpakple Osɔfo Godwin Ahiãgba. si nɔ nutoa me nutomea dzi kpɔm la ƒe asi meɖe le kpekpegbagba kple dɔ bubuwo me kura o va se ɖe nuwuwu. Aƒetɔ Paul Savary kple via aɖewo kpakple aƒetɔ Thomas Sumaru. siwo tso nyɔƒodala ŋe la hã va de asi dɔa me. Nenema kee nye kebo dogbadzi kple kebo kpeta hameawo kpakple sɔhɛ habɔbɔ tso Lome nye kɔ nàkpɔe Presbyteria Nyanyuie Hameawo me hã. Xɔtulagã sɔ kpo kple eŋumesiwo. ŋgɔnɔlae nye bigla gã Kofi la va da ka le Memleda Tedoxe alo Mars adrelia le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaadre vɔ atɔ̃lia gbe. Esi wònye be amewo yi agble ta, ame siwo kpɔ kadada teƒe hekpe ɖe wo ŋu hã le ewɔwɔ me la koe nye. Fridrik Agboyi, katekist ahiãyibɔ, Yosef Atukwajo kple Samuel Atila Ataklo. Gliɖoɖoa dze egɔme tso dzoɖasikplɔɛɖo dzi yi edzi tẽe hewu enu le ɣleti ene megbe ɖe ɣleti ade si xɔtulagã ɖo la teƒe. Ale woɖo glia vɔ hafi va wɔ dzɔgoedzikpɔɖoɖokɔnuwo. Osɔfo Elias Agbi Awume si nye Togo Presbyterian Nyanyuihamea ƒe Synod nuŋlɔla le ɣemaɣi me lae va wɔ wɔnaawo le Kwasiɖa A nyɔnyɔ alo September wuienelia le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaadre-vɔ-atɔ̃lia gbe. Do ŋgɔ eye kpe ɖe asidɔwɔwɔ ŋuti la, hamea wɔ ɖoɖo ɖe eya ŋutɔ ƒe gadzɔdzɔ dzi yiyi ŋuti. Ale le Kwasiɖa Tedoxe alo Mars e bla tɔ̃lia le ƒe akpe ɖeka alafa asieke bladre-vɔ-atɔ̃lia si nye Easter gbe la, Sɔlemevala ɖe sia ɖe do ŋugbe na ga home si wòdi be yeana la. Ale ame alafa ɖeka blatɔ̃ vɔ ade ye do ŋugbea gbe ma gbe eye wo dometɔ aɖewo na ega hã enumake. ga siwo ameawo katã, ameawo kana wo ɖokuiwo tso efra ewo alo bieve, ɖevi sue aɖe dzi va se ɖe fra akpe blatɔ̃ dzi. Ame bubu siwo menɔ sɔlemea gbemagbe o la va ka nu na wo ɖokuiwo emegbe. Aƒetɔ Yosef so kpo ke wotsɔ xɔa gbagba na eye wògbɛ le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaadre vɔ asiekelia me. Dɔwɔla dɔwɔlawo ɖi le xɔa dzi le Brada Siam lɔ me alo Yuli wuiadrelia gbe. dukɔ bliboa ƒo zi heva kpɔa dzi kple heva kpɔa dzi kple dzidzɔkpɔkpɔ. Dukɔ bliboa ƒo zi heva kpɔa dzi kple dzidzɔkpɔkpɔ, aseyetsotso kpla kple kpakple akpedada na Mawu le nuvave mea ta. Woɖe sɔleme le xɔa me zi gbãtɔ le Kwasiɖa Siam Lɔm alo Yuli blaeve evelia le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaadre vɔ asiekelia gbe. Nufiala Kɔsi Ganyo Soglo ye kplɔe le katikist ahiãyibɔ ƒe lãmegbegblẽ ta gake eya hã va sɔleme ya. Wode aƒetɔ ƒe kplɔ ŋu zi gbãtɔ le gbedoxɔ yeyea me le Kwasiɖa Dasiãme me le August August ƒe ŋkeke wuiasiekɛlia gbe le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaadre-vɔ asiekelia gbe le Osɔfo Kwasi Numatekpɔ ƒe kpɔkplɔ te. Gbemagbe wode tsita na ɖevi atɔ̃ hã esiwo dome. Robert Dovi Kwajo ƒe vi ŋutsuvi Edem Kofi si xɔ ɣleti ade la nɔ. Le Kwasiɖa Tedoxe alo Mars asiekɛlia ƒe ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenyilia gbe la, hamea ɖu akpedaŋkeke gã aɖe tso tsɔ da akpe na Mawu le dɔ gã sia si wòwɔ. Wowɔ ta vevitɔ be togbɔ be xaxa geɖe va eme tso dɔwɔlawo gbɔ hã la, dzɔgbevɔ̃e aɖeke medzɔ o. Nenema ke woda akpe na ame siwo katã tso kpuiƒe kple didiƒe na kpekpeɖeŋu ɖe ɖe sia ɖe ƒomevi le dɔa wɔwɔ me la. Wokpe Kebo Dogbadzi kple Kebo Kpeta hamewo ale Kebo Dogbadzi hamea. ɖo eƒe hadzixa ɖa ke Kebo Kpeta ya mete ŋu va o le kunya si dzɔ le wo gbɔ gbe ma gbe ta. Le nyateƒe me la, Aƒetɔ Sokpo kple ehawo melé be na xɔ gbagbaa o. ale be menya menya kpɔ o eye ne tsi dza la ɖeko wokɔna ɖe xɔa me le esi woakɔ ɖe titina gɔta gã la me aɖɔ ayi tanki te tanki me teƒe. Nu sia nye nuxaxa kple tamebubu gã aɖe na hamea eya ta wogaƒo koko na Germani hame si na ga kpekpeɖeŋu na xɔatutu la. Esi Evangeliste Reformierte Hame ƒe Dɔkplɔƒe si le Lierre, si le Lierre nya be yeƒe hame si le Hannover le kpekpe ɖe, le kpekpem ɖe Nyrɔgbo Agbetikɔ Hamea ŋu la ŋu ta la, exɔ nyaa ƒu akɔ heɖo ga ɖa. Ale hamea ƒe xɔtulagã, Aƒetɔ Edward ale hamea ƒe xɔtula gã aƒetɔ Edouard Kofi Avinu va klo xɔa hegbugbɔe hegbugbɔe gba le nɔnɔme nyui si le si me wòle fifia me le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenyi vɔ adrelia me. Aƒetɔ Avinu la kee xɔ dɔ siwo susɔ woawɔ ne exɔa nawu enu la. keŋ. Míade dzesii be aƒetɔ Dɔkta Winfried Stolz, Evangeliste Reformierte Hame ƒe Synod nuŋlɔla tso Lier va kpɔ dɔa ɖa le kuɖa. anyɔnyɔ alo September blaeve vɔ evelia dzi le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaadre vɔ adelia gbe do ŋgɔ. Míade dzesii hã be hamea ƒe gbedoxɔ me zikpuiwo, kplɔ kple nyagblɔti kpakpa, atikpala kpakpa, atikpala aƒetɔ Ʒersɔn Avɔtri le Kumasi le Ghana. nuawo va ɖo le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenyi vɔ atɔ̃lia me. Presbyteria Nyanyui hame si le Ghana EPC ƒe kplɔlawo le ho kple Amacom hamea le Kumasi ƒe nunɔlawo na kpekpeɖeŋu geɖe le nuawo kpakpa kple wo lɔlɔ vae me. tso gbe si gbe xɔa yeyea ƒe dɔwo dze egɔme si wɔ be wogba wogba xɔ xoxoa la wogba xɔ xoxo e wogba xɔ xoxoa la. Wotu agbadɔ si ƒe didime kple kekeme nye xɔ xoxoa tɔ woƒe didime tututu. Wogba agbadɔ sia kple ziŋgli siwo wofɔ le xɔ xoxoa tame. Emegbe wova ɖɔlii kple bak aloe si woɖe le xɔ yeyea dzi le esime wole wòle be woagbugbɔe agbã la. Agbadɔ sia si wogbugbɔ dzra ɖo nyuie le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaasieke vɔ enelia me la zu. ɖevi sɔleme kple nu bubuwo wɔƒe. Yo míasee ɖe teƒe ya na mi nɔvivi nyaselawo nye xexlẽ la TSI plus 228.